Wa penji gi moro achiel kaka ng'ama duong' na ma puonja go kiny. Ibe koro mino iluongi ni bende. Mano awago wego kidi. Mino iluongi ni bende.
Yo creo que, o que me ahorita. Abro o nome, punho.
Utaomba Mungu mtoto chinguo, utaomba Mungu mtoto chinguo, utaomba Mungu baba. Tuino wuo. Ano ng'eni gini tie gimosebedo ka diere. Ang'o momiyo wan joma wan joma go kidi ma

Dhako nyalo chai ni awa ni in mana jakida kida. Lakini sama koro trelo donjo. To koro ko chai. Trela koro donjo ka koro ka koro ipengo ni. Oh eh. Pesa ni chi maduong. Mage sama koro dhako eri bwana.
Pesa ni chi. Ani gi gi gi ne jana ga sana.
Ok chai, dhako chamo nyaka ngege. Nyaka ngege.

Ipani ka kidiyo wang' ma koro chieng' ma koro ibiterwa e polo. Koro wadhi wuoyo gi Nyasaye, koro ing'e ni wacho timbeni maricho misetimo e piny. Ipani ang'o ma kidi nyalo wacho kuomwa? Kidi ok nyal wuoyo.
Aa, but koro ing'e ni ne, ing'e ni polo bwana gimoro ka gimoro kata mana oboke mineno wachungo kano. Eh, biro wuoyo. Biro wuoyo e polo. Ok awuon. Kata gwen. Biro wuoyo. Ni ng'ato samoro wacho ni kata nochamo gweno wet fry. Gweno ok ibi yudo e polo. Gwen bende wuoyo, pako Nyasaye.

Manto de lakini gima chanda gima chanda ka sana sana. To dini ma na winjo ko teka yi. Dini ma ko teka yi. To ngena manyo angol mi wacho cha. Eh ma ma ma ma manyo angol mi wacho mar mar mar mar sikwe. Eh.
Lakini tini to en kata jo mariambo bajaji. Eh, Joma riambo bajaji. To do gicha mo gweno ka. Are do nyo in bijo nyo winjo gima ne timore. Ouma ngane ne ngane ne. Nyathi miluongo mipako nyinge e sitej ka miluongo ni kiew kiny. Eh. Dong nyuchi winjo konindo gi jaodo uma kodo. Eh. Nikech oonge gi pe.
Ah ah, en mano kowe ga dala. Eh, en mano kowe ga dala. Ni mano kowe ka. Eh. To mama je bi ngene wugo tiro to. Wati, wati, wati. Wati ati. Wati ati, wati. Lakini mbeki ni moko to kamigoni. Mang'e mang'e. Ah, ah mang'e nyakigoni. Mang'e mang'e. Wewe wewe chini adi.
Eh? Wai wache jari. Mang'e mang'eny ok abi nyisi. Watie tia. Watie tia.
Eh? Watie tia. Lakini ina puonji gi bibiro chamo nyaka gi dhako gi chamo gweno ma fry. Ah, gi gik moko te. Idi ni bende ng'ato ne luoko ema bed maler ma cham gi dhako tie. Bibiro chamo.
Eh? Tia tia kete kete chunyi. Magi gina gina gik moko mag mkol. Kete kete chunyi, kete kete chunyi.
chuny ta keto ma chunya sani wuoyo chunya ni chunya no osewuoyo kod adier eh. wach ma chuny no tim na wan ma jariyo mo tim na mbaka chunya no wuoyo ma chunya openye na adier eh. tich mitiyo ni eh. kata kopo ni koro gimoro otimore kata kopo ni gari obiro to ng'eni seche moko wanyalo miyo ng'ato dwaro namba gini ni namba gari 9 9 by 9 to waketo ne 6 6 kata 4 by 4 eh. ing'e ni dhi makwa tijni komaki bed gi deposit minyalo loyo godo kesi ka wadok e riwruok wacha to nyalo golo gimoro matin kopo ni inyalo ng'wono nwa ng'wono to ok wanyalo kes nikech en tich matek ok item ane ing'i ane kaka koro dhi kodi man adier eh kaka koro dhi kodi but koro switch wato biro lal ne kaka switch chalo jo eh, eh. kijang'o momiyo switch girito yawo
ngima ne koro wuok wuok kama sawa kaka kaka kaka kaka ma uno nyuli kama se lwal bas ando adi chol kama yo pe wuok maber wa piny gi mora jel kaka maduong na ma puonja go ki eh puonja ibe koro mino diluongi ni be ah eh